Билигин бары билэбит аан дойдуга улахан уларыйыылар буола тураллар. кризискэ киирдибит диэн буолар. Бу кризис биллэн турар экономическай эрэ буолбатах, финансовай эрэ буолбатах. Бу мировоззренческий кризис диэн системный кризис индустриального общества диэн ааттыыллар. Бу мантан таххар суолбут соҕотох, бу дьиҥнээх аан дойдуну анааран көрөр итэҕэл суоҕуттан ол содула буолар. Уонна үчүгэй диэн билигин особенно быһаҕа дьонугар ити көстөр төрүт итэҕэли тириэргиир, сэҥээрэр дьон, ону үөрэтиэн баҕарар дьон ахсаана элбээн иһэр. Онон бу ролигы арыйан көрө олорордуннар. Биллэн турар, бу итэҕэли билээри арыйаҕыт. Бу үрдээх хайҕаллаах суол. Итиннэ даҕатан этэр буоллахха, бу биһи силис түмсүү диэн үлэлээппит бэһис сылыгар барда. Бу төрүт итэҕэл өйдөбүллэрин биһи үрүн сыалбыт-сорукпут диэн төрүт итэҕэл өйдөбүллэрин үөрэтии сөргүтүллүбүт өйдөбүллэрин былыргы сурук ааҕыллан үрдээх элбэх киһи билбэккэ сылдьара киһи умуннарбыт дьону дьон өйүттэн-санаатыттан умуннарбыт соруйан умуннарбыт суох оҥорбут өйдөбүллэрэ үрдээх элбэх тахсан кэллилэр Онон былаана бу үөрэҕи билигин биһи бу интернет ситиминэн аҕыс дьар аҕыс дьарыктаах төрүт итэҕэл үөрэҕэ диэни интернет ситиминэн ыытыллар курдук оҥордубут. Бу Силис онлайн диэн киирдэххитинэ манна хаһан бириэмэлээххитинээн арыйаҥҥыт бэйэҕит истиэххитин сөп. Онутан барытын кэпсиир уһундаах уһун буолуо. Ол мин аҕыйах хартыынаны көрдөрөөрнөҕүн. Дьэ бу үөрэххэ үөрэннэхпитинэ биһи тугу билиэхпитий, былыргы сурук туох суругу үөрэтэ сатыыр туохха нааданый диэн ыйытааччылар. Оттон Маннык хартыыналарынан быһаарыахпын баҕарабын. Бу бастакы картинаҕа биэс фотография бааллар. Манна бу хаҥас өттүгэр Андрей Рублев диэн биллэр аатырбыт иконописец животворящая троица диэн картината. Уҥа өттүгэр үөһээ Үс тайах, үс тайах ойуута бу буоллаҕына биһиэхэ булгунньахтаах уонна улахан аан икки ардыгар тойон арыы утары Ленэ эбэ очуоһугар бронзовай үйэҕэ ойууламмыт ойуу дииллэр, наскальный рисунок. Манна ийэ тайах, лөкөй тайах уонна тайах оҕото уонна ийэ тайах анныгар Киһи турар, ийэ тайах үрдүгэр туох эрэ көтө сылдьар уонна Лөкөй тайах үрдүгэр туох эрэ көтө сылдьар. Онтон ити аллараа спектр, видимая часть спектра кустугу өҥнөрүн. Уонна аллараа өттүгэр буолла бу саас, дьыбардаах сырда күммүт дьиэлэн эрэ диэн. Күн үс буолан көстөрө маны учуонайдар явление гало диэн ааттыыллар. Дьэ бу маны көрөн олорон маннык ыйытыылары биэриэхпин баҕарабын. Бу ийэ тайах тоҕо икки ойоҕостоох? Онтон Лөкөйбөп була эһэттэ ойоҕостоох. Бу туох эрэ өйдөбүллээх ойуулаабыттара буолуо дии саныыгыт дуо? Аны бу кыра оҕо тайахпыт икки ойоҕостоох. Онтон биир ойоҕоһо Итин таһыгар тахсан хаалбыт, утук эмэ өйдөбүллээх буолуо дуо, онтон Лөкөйбүт буоллаҕына мааман муостаах, мааман аһыылаах, туох өйдөбүллээҕий? Аны муоһугар бу Лөкөй тайах муоһугар алта хабаалаах, бу эмиэ туох эрэ өйдөбүллээх буолуо дуо? Уонна бу туох өйдөбүлү биэрэллэрий бу Лөкөй үрдүгэр көтө сылдьар туох эрэ харамай уонна ийэ тайах үрдүгэр көтө сылдьар туох өйдөбүллээхтэрий? Бу манна былыргы дьон аны тайахтары эрэ ойуулаабыттар дуу, туох эрэ кистэлэҥ бу аан дойдуну анаарар өйдөбүллэрин укпуттар дуу диэн. Уонна бу Андрей Рублев «Живоначальная Троица» диэн. Бу саамай аан дойдуга биллэр нуучча картината буолар, нуучча художниктарын картината. Уонна бу маны «Самая загадочная» диэн картина диэн ааттыыллар. Аны буоллаҕына бу сюжета Ветхий Завет Библияттан ылыллыбыт сюжет. Праотец, прародитель евреев быраҕа үс ангел тиийэн кэлбиттэр Содом Гоморра үттүһүннэ барыахтарын иннинэ диэн буолар. Ол гынан баран манна үрдээх эмиэ дьикти дьон таайа сатыыллар гынан баран манна үрдээх элбэх туох эрэ саһыарыллыбыт өйдөбүллэр бааллар диэн сэрэйэллэр эрэ Итинэн булла манна туох даҕаны киһи таайбат загадката суох, бу маны саха төрүт итэҕэлин өйдөбүллэринэн ылан көрдөххүнэ үрдээн сүрдүк ааҕыллар барыта. Дьэ бу маны барытын кистииллэр, билэр да буоллахтыы кистии сылдьаллар. Ону бу саха Былыргы билиитин, итэҕэлин өйдөбүллэринэн көрдөххө үрдээх үчүгэйдик барыта аабыллар. Бу картинаҕа көстөр фотографиялар барыта биир өйдөбүлүнэн ситимнэһэллэрин үрдээх үчүгэйдик билэр буолуоххут. Оттон салгыы барабыт. Салгыы бардахпытына буоллаҕына, эмиэ биэс картинаны көрдөрөбүн бу иккис ойууга. Манна бу киһи чаакыралара, бу восточнай үөрэхтэр диэн тибеттэр, буддистар көрөллөрө чаакыралар уонна бу астральные тела человека диэн. Аллара өттүгэр буоллаҕына бу крест Лазаря диэн ааттанар восьмиконечный православный крест дииллэр эбэтэр буоллаҕына маны могильный крест диэн ааттанар үрдээх киэҥник туттуллар бу символ буолар знак буолар бу улахан булуукка туруоруллубут туох турар крест турар маны Билэр дьоннор «Жезл власти Чингисхана» диэн ааттыыллар. Онтон үөһэ өттүгэр, үөһэ өттүгэр буоллаҕына бу «Храм Покрова Наньеллей» диэн биллэр бу туох Владимир куорат чугаһыгар баар. Бу уон биирис үйэҕэ тутуллубут православнай храм, аны Крестово-купольная застройка храма диэн ааттыыллар, эбэтэр буоллаҕына храм византийского стиля диэн. Онтон уонна биир биллэр терминэ домонгольский тип храма дииллэр православного храма. Аллараа ортотугар былаана дьэ бу биһи куораппытыгар баар уон ахсыс үөҕэ тутуллубут собор, Преображенский собор. Бу былаана дьэ ол монголлар кэннилэриттэн уларыйбыт православнай храм нууччаларга нуучча православиетыгар да улахан уларыйыы буолбутун бу көрдөрөр монголлар кэннилэриттэн православный храма маннык тутар буолбуттар бу туох өйдөбүллээҕий тоҕо уларыйбытый туох өйдөбүллэри манна укпуттарый биллэн турар бу үҥэр дьиэлэр улахан символы илдьэ сылдьаллар символ буолар бу туох өйдөбүллээх символларый Уонна бу аллараа көстөр кустук, кустукпут. Дьэ бу биэс хартыына эмиэ барыта биир кистэлэҥ өйдөбүлүнэн ситимнэһэллэрин эрэ үрдээч үрдүк билэр буолуоххут бу үөрэххэ үөрэннэххитинэ. Уонна саха буоларгытынан киэн туттар буолуоххут. Уонна өссө үһүс хартыына көрдөрөбүн. Үһүс үһүс ойуубутугар манна эмиэ биэс фотография баар. Бу үөһээ өттүгэр дьэ бу аамай эмиэ аан дойдуга биллэр Леонардо да Винчи Милан куоракка баар Доминиканский монастырь Санта-Мария делла Грации диэн. Бу «Тайная вечеря» диэн картината бу буоллаҕына уже туохтан Новый Завет Евангелияттан туох буолар сюжет Иисус Христос өлүөн иннинээҕи түүнde бу апостолларын кытта ааһаабыттара диэн. Манна кистэлэҥ өйдөбүллээх дьиҥнээх код да Винчи диэн манна баар. Дигинэн ти ханнык даҕаны Дэн Браун тугугар хэмиэнэ хоруйбута буолбата дьиҥнээх код да Винчи диэн манна кистэнэ Онно аллара өттүгэр баарбыт хаҥас өттүгэр бары билэр харысхалбыт саха сахаҕа үҥкүрдээх киэҥник биллэр бу биэс харах харысхал диэн буолар. Ортотугар турааччы бу бэһис үйэ биһи биһи эрабыт иннинээҕи бэһис үйэ ол аата икки аҥаар тыһыынча сыл анараа өттүгэр бэчээттэммит манньыат Аа уонна уҥа өттүгэр буоллаҕына саамай саамай главный собор РПЦ храм Христа Спасителя бу фотография үһэттэн түспүт түһэриллибит фотография бу биэс харах уонна бу собор Христос спаситель храм Христа Спасителя элбэх майгыннаһаллар, майгыннаһар өрүттэрдээхтэр. Бу мээнэҕэ буолбатах, бу алҕас түбэһэр буолбатах, бу өйдөбүллэрэ биир. Дьиҥинэн бу биэс картина өйдөбүллэрэ биир, ол өйдөбүлэ биһиэхэ биир мал өйдөбүлүн кэпсиир. Күн аайы туттар малбыт, күн аайы. Дьэ ол туох мал буоларын, бу туох өйдөбүллэр сылдьалларын эһиги эмиэ бу курска үөрэннэххитинэ үрдээ үчүгэйдик билэр буолуоххут, билэр буолуоххут. Итэҕэл диэн, иитэ аҕал диэн киһи ииттэн иигэтэххин иһэринэтэллэр киһи өйүн-санаатын сайдыыта. Ол иһин иитэ аҕал диэн икки тыл холбоспута сылдьар. Итэҕэл диэн билии буолар. Дьэ бу билиини Толору ылыаххыт, бу курска киирэҥҥит, бу курс ылаҥҥыт үөрэн үөрэттэххитинэ. Уонна өссө бу биир картинаны көрдөрөбүн. Манна эмиэ биэс ойуу бааллар. Ити эппит Троица, живоначальная Троица Андрея Рублева уонна Тайная вечеря Леонардо да Винчи Уонна храм Христа Спасителя. Бу, эти шедевры, бу шедеврдар искусство, архитектура, живопись шедеврдара аан дойду дьоно барыта билэллэр. Уонна ити уҥа өттүгэр Костромской олень диэнинэн биллэр бу саактар туттар табалара, көмүс кыһыл көмүс таба уонна ити өттүгэр аллараа буоллаҕына царская пектораль диэнинэн биллэр саха хаанын хаана кэтэр ордук түөһүгэр кэтэр ойуута бу мүһүрдээх дириҥ ис хоһоонноох туох оҥоһук буолар символ бу буоллаҕына маны билэллэр бу үһүйбэһис үйэ биир хаамай дьикти архитектурнай археологическай булумньута диэн дьиҥинэн буллаҕына үһүйбэһи сирэ эрэ үйэ буолбатах ханнык олох саамай улахан суолталаах археологическай булумньу диэн биһи көрөбүт дьэ бу биэс көстөр оҥоһуктар символлар дьиҥнээх өйдөбүллэрин аан дойду дьонугар өйдөттөхпүтүнэ Бу аан дойду уларыйар, аан дойду кризистэрдаххар суолун булар. Ону тиэрдэр, ону хатаан бэйэтэ бэйэтэ өйдөөн дьоҥҥо быһаарар кыахтаах омук соҕотох. Ол омук саха буолар, саха омук. Ону өйдүөхтээхпит уонна дьэ бу итэҕэл диэни үөрэтиэхтээхпит. Онон кытаатыҥ, бу көстөр ссылканан киирэҥҥит Үөрэтиҥ, хаһан бириэмэлээххитинэн уонна маны өйдүөххүтүгэр да хаста да көрүөххүтүн сөп. Онон кытаатыҥ. Бу үөрэххэ үөрэнэн баран дьон үрдээҕин уларыйар, үрдээҕин арыллар дьоннор бааллар. Бу манна биһи туохха тистибит, сайт оҥороммут онно ыйаатыбыт аҕыс лекцияны. Ону киирэн бэйэҕит самостоятельно көрүөххүтүн сөп. Маны сурунан ылын, Силис онлайн диэн төлөбүрдээх биллэн турар. Ону сорох дьон өйдөөбөттөр барытын. Босхо ыытыахтааххыт туда сюда диэн булар. Ити ити өйдөөбөттөн былыр-былыргаттан баһыр баһыр баһыл баһыҥ диэн. Туох барыта үс атахтаах буоллаҕына уйуктаах буолар. Баһыр диэн күүһэ-уоҕа, физическая сила, баһыл диэн баайа-дуола, Баһыҥ диэн итэҕэлэ, духовная власть. Ону бу биир атаҕын һуох кыннын даҕа һууллан хаалар. Холобура бу биһи итэҕэли хөргүтэбит диир дьоннор аа барыта хаччылаах эрэ буоллаххына барар. Бу этэбин дии бу тугу даже бу тугу оҥорорбутугар манна икки сүүс биэс он тыһыынчалаах буоллаххына календарь оҥоттороҕун манна киирэр Ити эрэ буолбатах, элбэх кинигэ бэчээттэниэн наада, уруок тыйытарга үлэлииргэ. Барыта барыта затрат. Биһиэни, биллэн турар, бюджеттан ким даҕаны үбүлээбэт. Уонна бу биһи хаһан булбуппут диэн биһи үлэ, бэйэбит үлэбит буһуйбэттэн тахха үлэлээн Онно-манна баран кэлэн бириэмэ бөҕөнү бараан, төбө бөҕөнү сынньан, хаһан таһаарбыт үлэбит уонна киһи бэйэтин үлэтин киһи хайдах босхо барытыгар биэрээччи немыслимо бывлать. Ким даҕаны бэйэтэ оҥорон таһаарбытын босхо босхо биэрэр диэн суох былыр-былыргаттан бу үрүҥ ойуун үлэтэ диэн буолар. Былыр ойуун биирдэ кыырара, аамай кырата Биир сүөһү буолар. Билигин ааҕан көрүҥ, биир сүөһү билигин оҕо уһун тыһыынча. Биирдэ кыырдаххына, биир киэһэ кыырдаххына. Биһи буоллаҕына дьэ бу хас эмэ суутканы, хас эмэ тугу кыырабыт тылбытына. Өйдүүр киһим биир тохтуур, итини өйдүүр. Вот, онон буоллаҕына бу лекциялар төлөбүрдээх буолаллар, ону кириэҥҥит интириэһиргиир буоллаххына көрүөххүтүн сөп.